Magblɔ be kɔsiɖa ɖeka kple nane nye yi ye viaɣetɔwo wo neŋ tso tsyɔ ɖe be yo dama ʋu ge le akosombo kple kpoŋ ale be yi wo ɖo ŋtsotso ma ɖe awɔ me via mi be no me du no me gbe ale be dumeviwo na no dzadzraɖo me be ɖo hii eme tso nua ɖe ado. Gake míebui kura be meŋkeke eve de ege o, woadze tsiaƒu gɔme kɔa eme tso míwo gbegbe nano ava adze mí o. Egbenye ŋkeke etɔ̃ gbe ye gbe ɖiɖiɛ ɖo awɔme fia le eƒe fiawo gbɔ be dzɔɖebi aɖe gadzɔ le míaƒe dukɔ vevietɔ ƒugɔ kple dzeƒia kɔa, Egahe tukaɖa de ye viwo dome. Egbe ŋu aɖe ke ne ŋua dze kɔ wo ɖe video wo kakam awɔ me fia ye wokpɔ video wa eʋuʋu be ŋuia mega dzɔ la gbegbe kpɔ o eye wowɔ la anyo be ye ŋutɔ ya azɔ akpɔ ŋua kple ŋku ye na awɔ me fia Eho le yo dzi dzi ŋdia be yeava kpɔ mi, ado gbe na mi, atso baba ado na mi, agade dzi ƒo na mi be yemeŋlɔ mi be o. Ke eyi wònye be wòdzɔ la abe dua fofo na evidzĩ gatsɔa wɔmefia ƒo be yeava kpɔ mi, ne yekpɔ miaƒe dɔdɔ. Atso dzi ade ƒo na mi, be afɔ ɖe sia ɖe yi ke yeaɖe, abe miaƒe awɔmefia ene, kple eƒe fiawo, ako to dzi ne dziɖuɖua newɔ minya ƒe na mia, yeafɔ ma ɖe ge. Ta egbea míaƒe afia vava, ye ŋutɔ yeava kpɔ nu ya ke nedzɔ, menye be yeanɔ anyi woava bɔ mania na ye o, ale be ne ye nu ƒom etso ŋua, yeate ŋu tsi aƒo nu kple kakaɖedzi ta míaƒe awɔmefia kple yiƒe aʋafia gã, aʋadada kple ɖusifia gã ta míaƒe vava kpuie ko awɔmefia be baba na mi, atso dzi ade ƒo na mi be yetɔtrɔ ge ayi, medzidzi ge ɔ, mie ye ŋkɔ se ge, mieme gbe na ame aɖewo ho. Yi ke wodo ŋugbe be medidi ge o, yewo mia gbɔ ɖo ge kple kpekpeɖeŋu aɖewo. Ke kuku yi miegaɖe na mí nye be, eyo nye be vo ta woʋui etsia gegem ɖe ɣia me kɔ ɔ, dzeƒia edzi yi ge, eyo gegem ɖe tsiaƒua me kɔ ɔ, tsiaƒua ega dzrolo do ge awu alea wòle fifia gɔ̃ hã. Tamesiame neɖo ŋu ɖo ale be ne. Naneke madzɔ yi ke agblẽ nu tso xeya miekpɔ fifia ŋu o. Tawɔmefia be baba na mi, dzi neno mia ƒo loo akpe na mi. Eya be bubɔ nye ŋutɔ matsɔ fɔ akɔe be nuka tutu adzɔ ŋu ɖe wo dzi hã. Ye nyateƒetɔ hã eye meva, mekpɔe be ahɔ̃ si aƒe na wo. gake megblɔm na wo kple dzideƒo be, Woƒe dzi megatso o. Nye ŋutɔ meva kpɔ nua, eya fɔe ɖe gema alea, menye wo. Fi lea gɔ̃ hã, míeɖe afɔ ɖewo gɔ̃ hã do ŋgɔ wo. Menana woanya be meɖu megagbɔ yi ge.

Miwo hã ɖe miakpɔ wo gbɔ vie. Ne wònye be nu ma mete ŋu de dze edzi abe woaɖe ke le ƒua me aɖi la mɔ me ado kpo ɖe mía gbɔ o. Míawo míate ŋu akpɔ gbɔ vie ke míeɖe le tsɔtsrɔ̃ me. Le eyata míeƒe kuku na Fofo Elvis be nedze agbagba na mí. Eye wogblɔ nɛ, wogblɔ nɛ be eya agasesẽ gã wu, eya gbɔna agasesẽ gã wu.

Eye nyateƒe gbã eme yi, makpɔe ɖa be nyateƒee hã. Eme yia, nu ya teƒe mekpɔ eɖɔ, eɖi vɔvɔ̃ nam ŋutɔ. Ale be meɖo ŋu ɖe dziɖuɖu gbɔ be ne wòaxɔ na mí kaba, ne tso míexɔ. Ne menye nenema oa, enua fu ɖe ge na mí. Teƒe yi wɔ míeda etseƒoaƒewo katã, etseƒowo ƒe agblewo ye amewo mekpɔ nɔƒe o. Woƒe nuɖaƒo hã meli o. Nu ma katã nye tabubu blibo aɖe nam kple na ŋlɔ dukɔ. Ta me, medɔ ɖe mia gbɔ dziɖuɖu ne nekpe ɖe mía ŋuti wòakɔ na mí. Ele abe míehiã ne kpekpeɖeŋutsi le gaƒoƒo ya me akpe na mí.